My Naija people, I don bring una ogbonge bishop news tori. My name na Nehi. Uh, make I sharply yarn una some tori wey be say e just happen. The Lagos State Environmental Sanitation officials dem wey be carry don catch thirteen people dem wey be say dem go cross express road and dem no use the pedestrian bridge after wey be say kai officials dem don come warn people for inside Lagos State say make dem no cross express road again and na for oshodi okay na im dey catch dis pipo dem around dat 8:30am on thursday wey be march 28 2024 as dem come tok say dem go charge dem dey go court. di former minister of sport wey be solomon dalong don come fire bad mouth to give federal goment say di way be say dem go kenya to go catch nnamdi kanu take come back nigeria say make federal goment still use di same energy to go catch di binance executive wey be nadeem anjarwalla take make uh, carry am take come back nigeria as im call yarn say nothing wey dem wan talk say because im know say nigeria calabar police officers dem say dem help dat man take escape comot from inside dia cell. di nigerian army don come declare eight pipo dem wanted wey dem tok say dem join body take kpai seventeen army officers for inside okuoma community and dia name na ikoli ebi ruben baro anjowe dennis bariri clement ikoli rukewe professor ikpokpo atok

come yarn dis. The Nigerian army don come finally come bury the 17 soldiers the way Okwama youth dey take kpai on March 14, 2024 as President Bola Ahmed Tinubu attend the burial ceremony as he come give the four ranking officers dem award of member of the Order of Niger wey be MON also come give the remaining 13 officers dem the award of Order of the Federal Republic wey be OFR and na yesterday wey be March 27, 2024 for inside national military cemetery for abuja na there na im dey bury dem. ogbonge fire don come catch one nnpc filling station wey dey for inside yola adamawa state on wednesday night wey be march 27 2024 but thank god say nobody kpoof by or wunjure on top dis fire kasala. di aliko dangote foundation don donate 80000 bags of 10kg rice to support poor communities wey dey for inside lagos state and dem announce dis one during one ceremony wey dem do for inside lagos state house for ikeja on wednesday wey be march 27 2024 and di pipo dey say dem attend di ceremony na di lagos state govnor babajide sanwo-olu di chairman of dangote group wey be aliko dangote dey there and also di chairman of di first bank of nigeria holding plc wey be femi otedola all of dem tanda for ground. di lagos state official of environmental sanitation corps don come pursue some pipo dem wey be say dem dey live dey sleep for dat pedestrian bridge for lagos state e say becos dem dey block di bridge so pipo dem go fit dey pass freely anytime wey dem wan pass and dem no go dey cross express road again. and on thursday march 28 2024 na dem come out come yarn dis news. di federal airport authority of nigeria wey be fan don come shut down one kfc outlet wey dey for inside moitala mohammed international airport to ikeja lagos state say because dem no allow di son of senator gbenga daniels take enta inside di kfc say because im sit down for wheelchair and dem no allow am take enta inside di outlet say because

di lagos state goment don come seize some commercial buses dem as dem come tok say those buses dem no dey okay at all their body don scatter finish even their dashboard their speedometer and their fuel gauge no dey even dey read again some of dem no even get side mirror or even get pointer at all as dem come seize all the buses dem say because all these buses dem say na dey cause ogbonge accident and because lagos state goment want the safety of lagos state people dem na im make dem dem no go allow all these kind buses dem dey run again for inside lagos state di officials of nafdac don come catch some pipo wey be say dem dey produce bottled water for inside one dirty room and na for inside port harcourt rivers state na im dem catch and discover dis factory wey be say dem dey produce dis fake bottled water. I want to use them to pour the water inside the can. Water from the bucket filtered with clothes and funnel and filled directly into this place. This place is a pool center. You can see the way they play pool. No flight gree fly at all for inside Port Harcourt International Airport after wey some women of Igbo community for Ikuri local government area of Rivers State come out come do an ugly protest as all of them come wear black dress eh, come even block the people wey say they wan travel comot for inside the airport oh. as they come dey yarn say for good seven years they never get light at all they no even get mobile network oh, and they no even get good road for inside Igbo community. The Lagos State Calabar Police Command don arrest one man wey im name be Emmanuel Okpara as dem come yarn dey say because the man beat im wife take kpai. According to the tori, say the woman son oh, wey im name be Destiny don go report give Calabar police people dem before say im mama husband dey beat im mama, e don beat im mama take wunjure im mama. well well. Yes, na Bishop News O'Clock. My name na Nehi. Make una enjoy una day.